Enw fi 'di Lily Jones, dwi'n ugain mlwydd oed ac yn dod o Wrecsam. Dwi'n chwarae pêl-droed i dîm merched Wrecsam ac ar hyn o bryd yn astudio yn y brifysgol. Dwi hefyd wedi gwneud bach o waith sylwebu i'r rhaglen pêl-droed Sgorio. Collais dad, Gareth, yn Ebrill 2021. Ro'n i'n 15 mlwydd oed ac yn blwyddyn un ar ddeg yn yn ysgol uwchradd. Roedd Dad yn 50 oed ar y pryd ac oedd wedi diodde' o pylio iselder erioed, a dw me'l un diwrnod nath o jyst fynd yn ormod iddo. Ma' dal i fod yn sioc heddiw, oedd o fel out of body experience bron. Nath Nain ddod i ddeutha fi, ond dwi'm yn cofio llawer mwy na hynny o'r diwrnod. Mae bach fel blur rili. Yn y dyddie a'r wythnosau i ddyn dilyn, dwi'n meddwl nes i fynd syth mewn i bach o survival mode. Dwi'm yn meddwl nes i cweit prosesu a cymyd i fewn be oedd 'di digwydd. Dwi'n meddwl o'n i'n poeni mwy am edrych ar ôl Mam, Osian a a Nain a Taid. Ges i gwnsela yn y flwyddyn cynta, a dwi'n meddwl nath hwnna wir helpu. O'n i'n stryglo bach o ran teimlo fel bod fi'n burden ar bobl. O'n i'n lwcus i gael lot o sgyrsiau efo ffrindiau am Dad, ond o'n i'n poeni braidd bod nhw'n dechrau diflasu ar yr un straeon drosodd a drosodd. A dwi'n meddwl dyna be wnaeth cwnsela helpu, yym, oedd o'n gofod saff lle o'n i'n gallu rhannu'r profiad efo rywun oedd yna i gwrando ar y profiad penodol hwnna. So dwi'n meddwl bod o wir werth siarad efo cwnselydd a Mae wir yn yn iawn i ofyn am help. Cael y glust 'na i wrando oedd y peth mwya i fi dw meddwl ar yr adeg yna. Es i'n syth yn ôl i bêl-droed, so fi'n ymarfer pedwar gwaith yr wsos. Es i syth nôl i ysgol llawn amser y diwrnod wedyn hefyd. Dw meddwl o'n i'n trio jyst aros mor brysur ag o'n i'n gallu. A dyna pryd nath yr ysgol ddeud, Tyd wan Lili, ma'n ma'n bwysig i chdi siarad. A dwi'n cofio'r cwnselydd yn deutha i bod galar fel botel o pop, os ti'n ysgwyd ac ysgwyd ac ysgwyd o, unwaith ti'n tynnu'r cap 'na ffwr' ma'n ffrwydro, a bod o'n bwysig i i agor y cap yn yn ara ara bach. O'dd bod yn brysur yn iawn weithie, ond o'dd o'n bwysig bo' fi'n gadael stêm i ffwr' hefyd, achos fel arall o'n i'n mynd i hitio wal. Ro'n i'n cael Rhai diwrnodau lle o'n i'm yn teimlo llawn bywyd fel o'n i fel arfer, a bo hynny'n hollol iawn hefyd. Mae'n hollol naturiol i gael rhei diwrnodau yn well nag eraill. Cerddoriaeth ydi peth fy mrawd i, Osian. Nath o sgwennu cân ar ôl colli dad a a dyna sut nath o delio efo'r peth. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig cofio bod pawb yn delio efo galar mewn ffyrdd gwahanol a does 'na ddim ffordd cywir neu anghywir.
Pa fath o deimladau fydda'n mynd drwy feddwl rhywun os ydyn nhw'n galaru? Dwi'n siŵr i pobl ifanc mae gallu bod yn profiad ynysig, llawn dicter neu teimlo'n grac, gofyn 'pam fi? Yma mae'n bwysig nodi bod pawb yn galaru mewn ffyrdd gwahanol. Bydd y rhai falle yn teimlo euogrwydd neu wedi llorio'n llwyr, bydd rhai hyd yn oed falle'n teimlo poen corfforol. Mae rhai yn cuddio ac yn hoffi cymryd saib. Mae rhai yn dewis dychwelyd i'r ysgol a cadw'n brysur, a mae'n bwysig rhoi lle i bawb alaru yn ei ffyrdd ei hun. Does dim un ffordd o alaru a proses yw e yn y pen draw, ond mae'r gefnogaeth yna i chi pan chi'n barod i siarad amdano fe neu pan chi'n barod i ofyn am help. Yn gynta, mae aros mewn cyswllt yn holl bwysig. Mae angen fel ffrind i chi bod 'na a bod chi'n cynnig eich help os maen nhw eisiau fo. Efallai cynnig gweithgareddau maen nhw'n mwynhau wneud, felly mynd i'r sinema neu rhywbeth cymdeithasol os maen nhw yn yr hwyliau iawn i wneud hwnna. Mae fe'n broses a mae angen bod yn cyfforddus gyda sut dych chi'n teimlo, yn enwedig lle mae rhai achosion fel penblwydd fi, fel priodas, fel 'Dolig, ma' pethe fel 'na'n gallu atgofio chi o y pobl dych chi 'di colli o fewn eich bywyd. Dyn ni wir yn sylweddoli bod yr amser dyn ni 'di treulio gyda'r person yma, dyn ni'n dechre gwerthfawrogi e, a ma' 'di bod yn drysor i ni. A felly ma' edrych nôl ar yr atgofion yna hefyd yn bwysig i'r broses. Fi'n credu bod cwnselo yn dilyn galar yn gallu bod yn beth arbennig iawn a mae wir yn gallu helpu, ond fi'n credu bod e'n bwysig iawn nodi eich dewis chi yw mynd i ffeindio yr yr cymorth yna. Mae'n bwysig i chi brosesu yn eich amser eich hunan. A fi'n credu mae'n bwysig cofio hefyd nad yw gofyn am help neu cwnsela neu help proffesiynol yn unrhyw arwydd o wendid a dydych chi ddim yn fwrdwn am ofyn am help achos mae yna rywun i wrando ar bob adeg, ond mae'n bwysig roi'r amser yna i fod yn barod i siarad weithiau. Falle, i bobl ifanc, bydde troi at ffrind yn ormod yn emosiynol i'r ffrind hefyd, ac felly mae'n bwysig rhannu gyda'r bobl priodol weithiau hefyd. Ond mae gymaint o cefnogaeth ar gael i'r pobl ifanc pryd bynnag maen nhw eisiau fe. Mae'r broses o derbyn beth sydd wedi digwydd yn broses hir, a ma' fe'n broses sy'n cymryd eich egni chi a ma' angen jyst cymryd eich amser eich hunan. Do's dim ffordd go iawn, dyw e ddim yn cael ei marcio, ma' fe jyst yn broses sy'n unigol i bawb.
Os dach chi 'di colli rhywun, siaradwch efo rhywun, ma' 'na gwnsellwyr ar gael i chi a ma' wir yn helpu. Gwnewch be sy'n iawn i chi. Mae pawb yn delio efo galar mewn ffyrdd gwahanol.